He māmā noa iho ēnei mea te kawa rāua ko te tikanga. Ki te pai tō noho, kei te pai ō tikanga. Ki te pai tō noho me tō hua noho, kei te pai ō tikanga. Mēnā kei te manaaki koe i te tangata, kei te manaaki koe i tō whānau, kei te manaaki koe i ō tamariki, he pai ō tikanga.
He iwi kanohi kitea, he iwi. Whai hā ki te hā o te tangata, ka hono te mauri ki te mauri o te tangata. Mehemē e noho marara tātou, ka hono mā te ipurangi anahe. Ka ngaro haere tērā āhuatanga. Mō te oranga o tō tātou ahurea. Me hanga he tikanga hou. Ki te kore e hangaia e tātou he tikanga hou, ka mate te ahurea Māori.
He mea nui tēnei mea te tikanga ki ahau, otīā kei tēnā marae, kei tēnā hapū, kei tēnā iwi ō rātou ake tikanga e kawe nei i a rātou. He rerekē tō te tikanga. Ki tēnā marae, ki tēnā marae, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau. Engari ko te mea nui, ko te mea matua, a ko te tikanga e whakahaere nei i a tātou a Ngai Tangata, oti a Ngai Māori, ā, i tēnei ao hurihuri nei.
Ko te kawa, ā, he whakaemitanga nō ngā tikanga o te ao Māori e pā ana ki te marae. Kātahi ka whakatapua taua huihuinga tikanga, ka noho hei kawa. Nā, ko te rerekētanga o te kawa me te tikanga, ko te tikanga ka taea e koe te tō ki hea, ki hea. Ko te tikanga i roto i te kawa, mēnā kua whakatapua, kua, kua toka. Kua tapu. Kāore e taea e koe te takahi. Ki te takahi koe i te kawa he utu tōna. Nō reira, koirā noa iho te kawa. Ehara i tētahi mea pērā rawa te tapu, pērā rawa te, uh, te nui o te whakamārama, māmā noa iho te whakamārama o te o te kawa. Engari ko ngā tikanga, ko aua tikanga anō rā i waho i te kawa, māmā noa iho te, te nekeneke, māmā noa iho te whakarerekē, engari i roto i te kawa kāore taea. Kua tapu. He tikanga i ahu mai i ngā tīpuna, mēnā i ahu mai i ngā tīpuna, kāti he He wairua atua tōna, he mana atua tōna. Ā, nō reira, ā, ko ētahi tikanga, ā, i whakairotia i roto i te ao Māori, i whakairotia, ā, me te mana, ā, o ngā tīpuna, te mana hoki o ngā atua. He. Tapu, e rā. Ā, koirā ngā tikanga ka mau tonu, ka mau tonu, ka mau tonu. He momo tikanga anō nā te tanga, nā, nā te tangata i hanga. Ko ērā tikanga, ā, i ētahi wā, ā, kāore koe e tino kite i te māramatanga o ērā tikanga. Engari, he mea hanga, ā, i runga i te whakaaro, o tētahi iwi, o tētahi hapū rānei, koirā te tikanga e pai ai, e tika ana.
He uri ahau, nō roto mai o ngā kāwai whakapapa o Ngāti Ruanui, Ngāruhinerangi me Te Āti Awa. Ko a Kushla De Shasha tōku ingoa. Ko te kaupapa o tōku tohu kairangi ko ngā pae pāpāho, me pēhea te Māori e whakamahi ana i ērā momo hangarau. Kia mōhio mai, i te wā i tīmata ahau i tēnei rangahau 12, Tau ki muri, i aua wā i rerekē katoa te ao hangarau, ā, kātahi anō ka tīmata, ka whakapuare te pukamata, engari i muri i tērā ko te Bebo, ko te MySpace, ērā momo wāhi katoa, ā, i taua wā e āhua He mea hou, he mea hou ēnei, ēnei hangarau ki, ki a tātou te Māori. I te hiahia au kia ruku i ēnei wāhi tūhono tangata, me te kite i ngā painga me ngā mea kāre pea i te pae. Ki te whakahaere, ki te whakaora i te ahurea Māori. I aku wheakotanga, i te mōhio kē au, he nui ngā hua pai o tēnei mea te pukamata. Mōku ake, i kite au i aku whā, i aku hoa, i aku whanaunga. Kei te aha rātou? Ka tūhono ki aku hoa nō tā, nō tā wāhi. He mea nui ērā, um, ērā painga ki ahau. Engari, i rongo, i kite hoki i ētehi mea, ō, kāre au te whakaae ki tērā kōrero ka tuku ki te Pukamata, tekau tau ki muri. Me te whakaaro, ō, pēhea tātou te Māori e whakahaere i ngā tikanga, e. whakahaere i ngā kaupapa whanaungatanga o runga i te marae, te whanake, te mōhio rānei i ō tātou tuakiritanga mā te hangarau, ka hoki rānei te uri ki tōna anō kāinga mā te hangarau me te tūhono ki ōna whanaunga. Ērā mea katoa i tino pupū ake te hiahia, Te Hinaatore i roto i ahau kia ruku, kia wananga, kia rangahaua. Established, built.
And cos where there's there's images of the inside of the whare and cos all you need to build VR is enough images. Te ipurangi. Ko hau, uh, Te heamana o Ipurangi Aotearoa. He aha au i, i tohu ai hei heamana mō Ipurangi Aotearoa? Uh, mō te wāhanga Māori o Ipurangi Aotearoa, nā te mea ko hau te tohunga mutunga mai o te mōhio ki te Ipurangi. Mutunga mai. E rawe kē ana au i a koe. Kore nei au e mōhio me pēhea te whakaora, te whakakā i taku rorohiku. Engari, kei reira au. He aha ai, nā te mea, he tikanga e mōhio ana au. E hiahia ana a ipurangi Aotearoa kia whakaurua atu he tikanga ki roto, he tikanga Māori, mātauranga Māori ki roto i a ipurangi Aotearoa. Ā, ko au, e hiahia ana ki te noho tonu i reira, nā te mea, kāore he take o te ipurangi ki Ruatāhuna, he wāhi e haere ana au, ka tae au ki reira, kāre e taea au te kōrero ki te ao, i te koretake. o te ipurangi ki reira. Nō reira, ko te hua ki a au, whaka, uh, whakamahia uh, kia ora te ipurangi uh, ki roto o Ruatāhuna, ki ngā hāpori rānei pērā i Ruatāhuna. He pai ki a au. Kāre tae e te iwi Māori nāi nei um, te, te hikoi i te ao. E noho ana ia i nāia nei. Um, kāore uh, he ipurangi, kāore he huarahi pāpāoho, e tae ai e ia te kōrero uh, ki te ao. O te mate o tērā, ka tangohia e ā tātou waea pūkoro tō tātou Nōhanga tahitanga ki te wānanga, ki te kōrero. Koirā te mate o te hangarau hou. Ka tangohia te tikanga noho tahi ki te kōrero.
Me panoni, me tīni ka tika. Ā, mehemea ka huri te wā, ā, ka huri te taiao, ka huri ngā āhuatanga o te wā, ā, me te rongo, ō, tērā pea kāre tēnei tikanga i te tino hāngai ki te horopaki, ā, me whakaaro te tangata otīā te hapori. Me tautoko te hapori, arā, te hapū, te iwi, Ā, ki ērā o ngā panonitanga, kia kau e waiho mā te tangata noa iho, engari mā tērā, mā, mā tērā hunga e whakaae, āe, kua tae ki te wā, ā, kia tīni ā tātou tikanga kia whai oranga, kia whai oranga te tangata, ā, kia haumaru, ā, kia ārahi tika, ā, i a tātou.
Me titiro ngā pai o te whiu nā te mea, ki te whiua te iwi, ki te whiua rānei te ao, he mea pai ka puta mai i roto i taua whiu rā e tika ana. He tohutohu hoki kei roto i te whiu. Ka tīkina pea i tērā o ngā tauira rongonui me kī, arā, ko te wā o te kōwhiori, ā, me ngā pānga nui i pā mai ki a tātou a Ngāi Māori i taua wā. me te noho mohoao a ngā whānau ki ō tātou kāinga, kore taea te, te hoki ki ngā marae, te tutuki i ngā kawa, i ngā tikanga a ō tātou huinga o ngā marae. Ka mutu ko te tangihanga tētahi tino kaupapa i aro atu te Māori i taua wā, ūh, ā, me tini. Ā tātou tikanga kia haumaru ai te tangata, ā, ko te tikanga, ko te tikanga tuatahi, ā, kia ora te tangata, kia ora te tangata. Nā te whiu o te mate Korona, ka ara mai he tikanga hou mō te ao Māori. Hei whakaarotanga mā te ao Māori, kāre anō i tikanga i tēnei wā. Engari, ka kitea tonutia uh, ngā, ngā hua me ngā pitomata o ngā hua i puta mai i roto um i te whiu o te mate korona. Ko ngā tikanga tonu tētahi.
Te lockdown tuatahi, i mate tētahi rangatira rawa atu o te, te wā kāinga. Uh, I taua wā i, uh, i whakahaerehia uh, ngā tikanga rereke Ko te nuinga o ngā whānau, whānui, i noho ki ō mātou kāinga me te mātakitaki mā te ipurangi, mā te puka matā, nā tō mātou reo irirangi, ā-iwi, i whakahaere, kia hui tahi ai ngā iwi o Taranaki ki te tuku i ngā karakia mō rātou kua mate. Nā konā ahau i ora. Tangi hotuhotu ahau ki taku rorohiko, i taku mātakitaki i ēnei karakia o ngā upoko nā rātou i tuku mai ngā karakia kia mihi ki te tūpāpaku. Ahakoa i tīni i ērā o ngā tikanga i taua wā, ki ahau nei i rongo ahau i te ngako o ngā tikanga, Ahakoa hangarau nei, ahakoa matihiko nei, ana i tuku ahau i aku mamae, mō tērā o ngā rangatira i hinga. Mā te aha i tērā? Ka hoki aku mahara ki tētahi o ngā kaumātua, ā, ko Pat Ngata, Pat Ngata, nāna te kī, ā, ko te Tally tangi. ā, nā, nāna me, me, me āna tuhituhi ka kōrero mō tēnei mea te tally tangi, ā, me te pāho i ngā tangihanga, ā, mā te pouaka whakaata, mā, mā te whakaata, mā te reo irirangi rānei. Ana, nā wai, nā wai i mate ia, ā, O, i te tau 2008 pea, ko ia pea te tangihanga tuatahi, ā, ka mahara, mahara ake au i tuku mā te live stream, o, mā te webcast. Ana, ā, rima, rima tau whai muri ake, Ā, ka kite tātou i ngā tangihanga e pāhotia ana, ā, mā te, mā te Pukamata, mā te ipurangi, arā, ko Parekura Horomia tētahi. Ko tēnei, ā, mea te marae, ā, te marae ātea matihiko. He pai ki te kite i ngā tikanga o te marae e whakahaerehia mā te pukamata. Ahakoa i aua wā, tekau tau ki muri, i āhua rerekē tērā ki te mātakitaki i te pukamata. I ēnei rā, māmā noa iho, kua waea kē tātou ki te kite i ngā tikanga mā te ipurangi, mā te pukamata anō hoki. Ā, nō reira, ko tēnei mea te tuakiritanga, i kōrero ahau ki ētahi o ngā uri ka noho ki rāwāhi, ka noho rāwaho i ō rātou tūrangawaewae, i ō rātou ūkaipō pērā i ahau, ā, me ngā painga ki a rātou, ā, ki te ako, ko wai, nō hea, ā, i ahu mai i a wai. Ērā momo kōrero Ā, nā ngā kaumātua o Tia, nā ō tātou tūpuna i tuku ki te uri mā ētehi atu, kāri i te pērā. Ko ērā akoranga he mea whaiwhai noa iho mā ngā pukapuka, mā ngā ipurangi paetukutuku, mā te pukamata anō hoki. Nō reira, he oranga nui i roto i ērā āheinga o te pukamata. Tētahi tangata e noho ki te whenua moemoeā, ko tana tuakana i mate i konei i Aotearoa. E kore taea, kāre taea ia te hoki mai ki te kāinga, ki tōna tangihanga. I kī mai ia ki ahau, ā, i hono ia mā te Skype, ko Skype te hangarau i taua wā, me te mātakitaki i ngā whakahaerenga, ā, I tuku ki a ia te teina, ā, tētahi wāhi o te tangihanga ki te tuku i āna mihi poroporoaki ki te tuakana, ki te tūpāpaku. Ko tana kōrero ki ahau, It's cold pressing your nose against the screen. Koira tana mihi, tana mihi whakamutunga ki tōna tuakana. Ana, te ihu ki te ihu me kī, tōna hongi ki tōna whānau, i tuku mā tana rorohiko. Koira tana kōrero ki ahau, ahakoa te uaua ki a ia ki te mahi pērā ana, i rongo anō ia i te ora. Mā te aha i tērā hangarau ki te tuku mihi ki tōna whānau, ki tōna tuakana, ki te kore te Skype, ki te kore tērā momo hangarau e āhei ana te whakahono ia ki tōna whānau.
Ka kī tātou ko ō tātou ma, marae e, e te punga, te tūāpapa o tō tātou hapū. Ā, e tika tērā. Engari, ka nui ngā Māori nāianei, mēnā 600 mano ngā Māori kei te ao nei, ā, hāwhe tonu pea o te, o ngā Māori rā, ā, kei te whakaaro kē, ā, ki te whakahaere tangihanga i ō rātou, i ō rātou kāinga nohonoho. He aha ai? Nā te mea, kua tawhiti rawa rātou i ō rātou marae, kua kore aro i a rātou me pēhea te hoki, kua tipu ake he whakaaro, ko ngā mea i mahue ki runga i ngā marae, kei a rātou te mana me te tika o tērā kōrero, te ahi kā. Kua kore koe e taea e tō whakapapa te whakahoki ki tō marae. Koirā noho tā te whakapapa ka, ka taea, ki te kī, ā, i ahu mai aku tīpuna i konei. Engari, me whai wāhi hoki koe ki tō marae, ā-tinana nei, ā, ki ngā, ki ōna whakanekeneke, ka waihoki mai ki te whakaputa mōhio, engari, ki te, ki te āwhina i muri, ki te āwhina i te marae, ki te kimi, ā, hua, hei awhi, hei āwhina i tō marae, tāu takoha ki tō marae, e whai wāhi ai koe um, ki, te, ki tō marae, ki te mana o tō marae. Kua taha ake, ko te mea kanohi ki te kanohi he mea nui, he mea uh, whakahirahira rawa atu tērā ki a tātou, kia ora ai o tātou ahurea, tō tātou reo, tikanga, kawa, Ērā mea katoa, ā, mā te rae ki te rae, te ihu ki te ihu, ā, te noho tahi, te waewae ki te whenua, ā, ka kore tātou e wareware ko wai nō hea. Engari, ka taea tonu te hikoi i tērā ao matihiko. Me hikoi ka tika.
Engari me whā mita pea te
tawhiti mai i te pakitara kia. Ko te rōpū e kīia nei ko Atea. Ko te mahi a tēnei rōpū he titiro ki te hiringa tangata. Me te hiringa mātauranga, ko te mātauranga nā te, nā te tangata i hanga, e āhei ai um, uh, tana uh, titiro ki ngā mea kai mua, ki ngā mea kai muri, ki ngā mea kai runga, ki ngā mea kai raro, ki ngā mea kai kō, ki ngā mea kai kunina. Mahi tērā anō. So, toro i tō ringa, pēhia te pātene, ka rongo koe i a Aba, i a Dean rānei e kōrero ana.
Ki te ao e karapoti ana i a ia. E āhei ana ia ki te haere ki taua, ki taua aora. Ko taku atua ināianei ko Ipurangi. Ku, ae, ko Kūkara, koirā taku atua. He atua nui a Kūkara. Ka rau te mōhio mēnā he tāne, he wahine, ka hei aha atu māku, he atua nui. Nā te mea, kotahi taku perehī te pātene, Kua whakautua mai e Kukara. Ae. Kua whakautua mai e Kukara taku pātai. Ka mutu kāre noho noa iwi reira. Kua pātai mai anō taku atua Kukara. Pou Tēmara, kua rahi tō, kua ngata tō hiahia, ā, hiahia ana rānei koe ki ētahi atu āwhina āku i a koe? Ā, kua kī a Tau ki a Kukara, kai te pai. Ā, kua kī mai a Kukara, ā, anei te utu.
Ka hopu te kāmera i a ia anō, ka pēnei hoki. So, me puta rānō te tanga, te kaihopu i te rūma ki te hopu i tēnei anō.
Pai ki ahau tērā. He tere. Nā reira, taku atua kūkara, kūkara ki runga, kūkara ki raro. Ko kūkara kei a ia te rangatiratanga o te rangi me te whenua. Wai tēnei e karanga nei? Ko Libby tēnā. Oh, too much, Libby! Whai te kākā nei ki te kaiti. Ko te mīharotanga kei roto ko te pitomata. Koirā te mīharotanga kei roto. Ko te pitomata e taea ai e au, kei te mōhio au, e kore au e tae ki mea wāhi ā-tinana nei. E kore au e tae ki te marama ā-tinana nei. Engari, mā roto mai i ngā mātauranga, i te hihiritanga o te whakaaro tangata, me te hihiritanga ake o te mātauranga, tērā pea e taea ai, e āhei ai au ki te whakatū i aku waewae i runga o Hina. e ahu atu ai rānei au ki tētahi wāhi kē atu. Nā, he, he, he kōrero moemoeā tērā.
Ka whakaaro ake ahau ki aku tamariki, e māmā noa iho mā taku, taku tama te tiki i te ipapa, ah, anei, me pēnei māmā, anei, anei, anei. Mātanga! Engari, ka whakaaro ake ki te ao o te āpōpō mō te taha hangarau, ka whakaaro, oh, aku tamariki, āe, ka taea rātou te kuhu ki tērā ao, engari, koirā ngā āwangawanga o aku kaumātua i ō rātou wā, kei te heke mai ki ahau, oh, e tama, Me hoki mai koe ki tō ūkaipō, me ū koe ki tō reo Māori, me ū koe ki tō Māoritanga, tō Taranakitanga, tō Kahungunutanga, koirā aku āwangawanga ināianei. Me rangahau tātou, me rite tātou, me wānanga, me wānanga tātou, kua, kua tae kē mai e, ēnei hangarau ki te ao. Ko te AI me ērā mea, kua tae kē mai. Ko te AI, kua tae kē mai ki ō tātou kāinga. Arā, ka kōrero ki taku waea, E Siri, mahia tēnei mahi, waea atu ki tēnei tangata. Kua tīmata kē tēnei ao o te karetao. Ā, nō reira, me tere, me tere tātou te Māori, ā, kia tino rite tātou. He nui ake pea ngā pai kei roto i ngā hangarau hou tēnā ngā i ngā mate. Ka taea e tātou eh, te whakatika i ngā mate? Me taea. Engari ko ngā painga me whakanui e tātou. Nā, mātāmua o ngā tikanga, o tēnei nā, haere ora atu, hoki ora mai. Koirā hoki te mataku. Ah, ahakoa, ah, Ahau, kua kaumātua nei, ki te uru atu au ki taua ao rā, ka mīharo ki au ki tērā ao. Ā, engari koirā te whakawaitanga o tērā ao. Koirā te maimoatanga o tērā ao, he ao ātaahua, he ao whakahirahira, he ao mīharo. I a koe ka uru atu ki te ao, ko te ao tonu tērā o te Atua, o te mīharotanga. Kua kore koe e hiahia ki te hoki mai. He mate kai roto i tērā. Engari, he ora anō hoki kai roto nā te mea kai te kōrero te Māori, kai te kimi te Māori i te mātauranga, kai te kimi i ngā kōrero. He hanga noa, nā, nā, ki te kōrero ao tawhito tātou, ki te kōrero ao hou, ā, tātou, ko tēhea te ao e hiahia ana au ki te noho, ko tēnei. Koirā tāku kōrero kaumātua nei, ko tēnei. He aha ai? Ka rei pēnei te mōhio o ōku tīpuna. He mōhio rātou ki tō rātou awa, ko rātou nā mea mōhio mutunga mai o te tohunga, tohunga uh, ake nei ki tō rātou awa. Kai whakaaro tātou mau tonu rātou ki te, uh, ki te ao tawhito. Ue. I te taenga mai o te Pākehā, ka whakarerea a waka mā, nā waka ka whakarerea, nā whare o mua, a kua mau ki te pū, he mea hou katoa te ērā. Mēnā kāore koe e mōhio ki te mau pū, ka mate koe. Kāore he take o te taiaha ki te pū. Nō reira, he mea hou katoa ērā. He mea hou katoa. I te reo tātou, ā, te hōiho, Pai ake te haere by horse tēnā i te haere by walk. Nō reira, ko irā ngā mea o mātou tīpuna i haere nei i rua tāhuna ki o rākau, ka rei hiu koe, ka au i haere marunga i ngā hōiho. Engari ki te tōia mai rātou e au ki tō, ki tōku ao, ināianei, ka ngaro rātou.

I konei te kāinga he maha ngā tāngata e mōhio ana ki te mahi, engari torutoru noa iho e mōhio ana ki te reo. Pai te rāwhiti, nā, ko pai te tai iānei, ko marino te tai. Tērā te tīmatanga o te whakaaro kia whakatūria ai tēnei momo wānanga.
He tino maha ngā kupu mō tēnei anō ā-moana nei. Me pēnei rā, he mita anō kei konei mō te kōrero anō mō ngā taonga anō o Mitimiti.
Ko te iwi kāinga o konei, ko te moana tērā, koirā ko tō rātou ao. Ao noa pō noa, ko te moana tonu te ao. Kei waho rā rātou e hī ana, e mahi ana, e kohikohi kūtai ana. Ā, e tuku ana i te kupenga me te, me te tōtō mai i ngā kanae. Mēnā ka whakarauoratia ko te reo o te moana, he horopaki tērā e kaha whāia ana e ngā uri o konei.